te ao. Ki ngā atua Māori mai, Katorika mai, tēnei tō mokopuna e mihi atu nei. Nā koutou katoa tōku whāeo me tōku taeo i hanga, me whakanuia, ka tika. Tū motuhake mai rā i te pito o te ika a Māui Tikitiki Ātaaranga. Haruru ana te whenua, haruru ana te moana, haruru atu rā a Taranaki. Ka hua mai nei ngā rohe e toru o tōku awa. Ko Hine Ngākau Kīta, ko Tama Upoko Kīwaenga, ko Tūpō Pōtiki ki tai. E rere kau mai te awa nui, mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa ko au. Tau ana te whanaketanga o tōku whenua, o tōku hapū o Ngāti Hau, o tōku iwi o Te Āti Haunui-a-Pāpārangi, otirā o tātou nei tīpuna, kua kōkiri nei i te kaupapa, arā, ko te manu kōrero. Tū matike mai rā koe e te, e matua, e te maunga tapu a Matua Te Mana. A Matua te mana. Ki, ngā rua, ki, ki te rua ngā rehu o te reo e noho mai ana ki te taunga wakawa. Tēnā, whakamoe a Topene kia taringa areare mai ki ōku whakakitenga, arā, mō te kaupapa, ko te, ko te whakarauoratanga o te reo Māori. He aha tēnei mea te reo Māori i ahu mai i hea? E me aha tātou kia waka rauora ai tēnei reo i nāinairangi? He aha, te, oh, he aha tēnei mea te reo Māori e ahu mai i hea? I te taunga mai o te iwi Māori ki Aotearoa nei i te rautau 13, I kawea mai hoki tō rātou reo Poronīhia. I ngā tau rima rau o muri mai, i whanake ai tō tātou nei reo hei reo motuhake. Ahakoa, ahakoa e whakapapa ana ki ngā reo tuakana o Poronīhia, he reo taketake nō Aotearoa. Ka hoki atu rā ngā wakaaro ki ngā tau 1800. Ki ngā tau 1800. Nō reira, i te tau 1970, whakahoutia ai te rōpū Ngā Tamatoa i ētahi, ētahi I te kāhui tauira, nā Te Ware Wānanga o Tāmaki Makaurau. Ko ō rātou whāinga te waka mana atu ki ngā ao ngaau pītanga i runga i te ao Māori. I noho mai ko te aranga oranga tonutanga o te reo Māori, he oranga motu matua o ngā tama toa nō reira i kohi i ngā waitohu 300 mano 30,000 o te Petihana Reo Māori i te 14 o Ngāhuru, tau 1972, porotū atu ai a Hana Te Hēmara rātou ko tōna rātou ko tōna tira ki te whare Paraimata. Ki tēnei waka takoto ai te Petihana me te aro, me te wero atu i te kōtaihitanga kia noho mātāmua te waka rauoratanga o te reo Māori. I roto tōna tuitanga tautoko i te pētihana, nāna te kī, ko te kōrerotanga o te reo Māori i tino tū o te ahurea Māori, ko te kōrerotanga o te reo Māori te tino whakatinanatanga o te reo Māori. Koiā te tino kiko o te Māoritanga, ina hoki tō mātou tūhono ki te hītori me ōna piki, ōna heke, ko te tūhonotanga tēnei o mātou tīpuna. Nō taua rangi tonu whakamanahia ai te reo Māori. Nō muri mai i te waka takotoranga o te petihana Māori i whanake mai ētahi kaupapa waka rauora reo Māori anō. I te tau 1984, nā ngā kaiwaka pūmau i te reo me te tumuaki o te waka kai o ngā kaiwaka pūmau, akoro huirangi, waikerepū, i whakatakoti i te kerēme e ngā whai pānga ana ki te reo Māori, ki te iwi Māori katoa. I tapaina ko te ingoa Te Kerēme Wai 11. Nō muri iho i tapaina ki ki te ingoa Te Kerēme Reo Māori me te aha. Ka puta hei kaupapa nui mō te whakarauoratanga o te reo Māori. Nō wai rā, ka whakatūria ko Te Tau Rawiri te, i te reo Māori, ko ngā mema o te Poari i te tau 1987. Ko Tākuta Ray Harlow, ko Ahurangi Tīmoti Kāretu, ko tā Kīngi Ma, ko tā Kīngi Ma, Matutaiara Ihaka, ko tā Korowētere, Ko tā Katarina Te Heikoko Mataira, ko Anita Moke, ko tā rātou mahi matua hei tautoko i ngā tari matawhānui ki te waka whiti kōrero i te reo Māori. Nō te waka tūranga kua rangahau, kua waka whanake kaupapa, kua tautoko hoki rātou i te waka whanake o te reo puta noa i te motu. Ka aha tātou ina ka whanake ai tō tātou nei reo? Ka whawhai tonu tātou? Ā, kāo. Kua mutu. Ko tēnei tō mātou whenua. Ko tēnei tō mātou reo. Kia rōreka, kia kore ai e mimiti haere pērā i te moa.

Ko te waka puta ngā ōku kōrero, kia whawhai tonu ururuatia mātou mō ā tātou nei reo, kia kore ai e mimiti haere tō tātou nei reo. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.